दोस्त के अबैया छै हमर दोस्त एते घर पर और हमर दोस्त के सात आठ आदमी के जोगाड़ चाही आ दोस्त के अबैया छै एकटा साथियो एते अगर हमरा एठना एते तो द्वारा च्यों तो एकदम मस्त है मासू सब बेस्ट है छै ओहि द्वारा कहलिए च्यों ले जबे आ कनिया के कहबे बुधनी के बनो हमर बुधनी एकदम शानदार बनबे छै आ बना के हमरो दोस्त और खेते साथी आरो कहते हाँ श्यामलाल घर पर गलिए तो मस्त खेलिए ताहि दुआरे चौं लए कऽ जाइ छियै कहबै बनो कनिया ये ये कनिया बुधनी की भेल बुधनी ये हाँ बोलू ना की बनबै छियै अथी कोबी के काटे छै सब्जी बनाबै ए सुनू कथी ई देखियो चौं लावलिए बुझलिए ई जे छै चौं ई बड़ी बढ़िया है जे बुझलिए बुझनी ई चौक की करू बनो आ दोस्त आवे छै हमर बुझलिए हमर साथी के अबैया से एकदम मासून है बेस्ट बनो ताकि खेते तो कहते श्यामलाल के परिवार के बहुत लूर से बनबे के हम अहाँ के बड़ तारीफ करना चाहिए दोस्त ला ठीक हम बना दे बढ़िया से बनो होते हेतै ने बनायल आर कथी बनाबै पूरी की रोटी अहाँके जे नीक बोला मन लागत जे हमर दोस्त घर वाला के दोस्त आबि रहल छै की खियाबी तऽ ओहन ढंग से अहाँ बनायब ने हम कथी कहब जे बना के या खियाब आइए आबे वाला यहाँ के दोस्त आबे तऽ कनी दूर चलि हेतै चलि एल हेतै ओ कहलियै हम एलै अहाँके दिया कहलियै विदाइ कए कऽ आनलियै यऽ कहलकै हम चलि आबै छी खाय लए

जहाँ सुनते फूल झर झर अहाँ के ई सिंगार करैये हे सुनू हाँ। ई सब हंसी मजाक कहना है जे कनी बढ़िया से आप बनाओ आ हम आबै छी ताबक ठीक है जाओ ठीक ये है कथी अहाँके मन देखै छी आब बहुते गिर गेल ये नहीं कहले कि बना देब हम बने से झलगर बना देब की झलगर बनाब या भुजिया बनाब कनी नीक बनाब येते त खेते ना जे अंगुरी चाट चाट के खेते ठीक है तो हम बना देबे कोभी छोड़ दे छेकरे बना देबे बना देबे बड़ी आशा लगा के आबे जमराट ना है ठीक जाओ तो मैं बढ़िया बढ़िया खिए ना जमर दोस्त क ओए खातिर हमर दोस्त आबि रहल छै हम्म कोना के टूटलो

हमरे ठकै छी हमरे बुधनी ये अहाँ जेना गीत गबै हमरा लग बैसल रहि जेबै तऽ हम बनाबियो नहि पबै की जाउ ने अहाँ बना देबै हम हम बैठल छी ने नीक लागै छै ताहि दुआरे मन होइ है टुकुर टुकुर देखते रही हँ तऽ देखते रहू हम बनाबै छी जाउ अहाँ बनाउ हम आबै छी एतै दुआर पर नहि रहबै माइयो नहि जाय घरमे कतेक रात दुआर पर कोइ नहि रहै छै दुआटा कनिया आयल छै घरेमे बैठल रहै छी चाय छी बुझलिए ठीक है। अहाँ बढ़िया से बनाओ ठीक है जो माई एकरा त हमरा छुबू के नहीं मन करैया ई हमरा सबके गांव में गोबर पर फराई छलैया आ तेकरा के ना कहै छै क खाए खुआबै के केना लगतै ई गोबरे सन के लगतै एकरा हम छुइए केना छुबै त हाथ धोइए लेबै लेकिन खतै त खतै केना ई गोबर छत्ता है ये गोबर छत्ता के कहे जे सब्जी बनावेला ई त गोबर पर फरै छै गोबराई नहीं लगते कहीं जहर भ जते तब कहीं सब खैने होते नहीं जहर होइत होते की आ एते बड़का कि हम अगर तरबै त उठबै केना हमरा तऽ समझेमे नहि अबै छै कि एकरा काटि कऽ बनबै छै कि सौंसे सौंसे बनबै छै कि एकरा फ्राई कऽ कऽ बनबै छै कि पहिले एकरा भूजै छै कि पहिले प्याज भूजै छै ई तऽ कुछो बिलाइए कुत्ता नहि खायवला से बहाना कऽ देतियै कि बिलाइ लऽ कऽ भागि गेलै ओकर दोष आबैवला है की कहतै केहन बकलेल गाँवके कनिया है बनाबे नहि अबै छै एक हिनके दुसतै कि श्यामलाल केहन घरवाली तोर नहि बनबऽ अबै छै हम केना बनाइए हमरा समझे में नहीं आवे है ऐसा ही मसाला लगा दिए कि एनते तैर दिए कि मसाला नहीं जानो लगे छै मसाला लगे छै कि नहीं लगे छै हमरा तो दिमागे नहीं काम करी केना बनैयै मसाला धऽ देबै तऽ कहते मसाला नहीं पड़े छलै कहीं कहते नहीं देबै तऽ कहते मसालो नहीं देने है काटि कऽ बनबियै तऽ कहते कि सौंसे सौंसे बनै छलैए आ सौंसे बनैए तऽ कहते कि हँ लूरे की करी हमरा समझे में नहीं आवे कोई हेबो नहीं हम तो नया कनिया छी हम ककरा से जाइए पूछे की करिए नहीं करिए हमर तो सासु नहीं घरे उ चल गेले दूध लावे केकरा यहाँ गेले केकरा यहाँ नहीं लेट लगा देलके दू तीन घंटा भऽ गेल अभी तक ला नहीं आबै छै आ ओकर दोस्त ही आवे वाला है अगर नहीं बना के धरबे तो की कहते दोसो आबै छै बुढ़िया रहते तो हमरा बताइयो दीते अब हम की करिए नहीं करिए हमरा नहीं समझ छै हमरा बुते नहीं बने वाला है छोड़ दे छै कहीं खराब भ जते आबऽ दै छै हम साउस होतै ने तभिए बनबै ताले हम सब्जिए काटै छियै बुढ़िया होतै तभिए पूछे माई केना बनै छै तब एकरा हम हाथ लगबै छोड़ दे छै ताले हम कोबिये के तरकारी बनाबै छी ओकर दोस्त होतै ने कहीं आ जते जल्दी में तीहे ताले खिया देब कहीं बो बैठू ताले बनै छै माई होतै ने तऽ माइए से पूछबै हम केना बनै छै की हमरा बस के बात नहीं माँ ये आहा, छोड़ा कहना रहे श्याम जे हमर दोस्त रहते बुझला ना ई कोबी नहीं सु- कोबी सब दिन खा जा कल के कोबी नहीं करेला एकर क्या देला माँ ये हम ई वाला केना बनबै छै

की जाने गेले यहाँ गोबरो पर किलो कोनो खाइ चीज का लुरि नहि छ देखना नहि रे गाममे कोन गाममे कोन देशमे नहि उपजै छै कोन देशमे मानुस नहि छै जे खाइ छै एकरा रह दै नहि तऽ भुजिया बना दिहे एकर लुरि नहि छौ आनि कऽ तऽ दए देलको केना कऽ बनबै छै या देखी केना कऽ बनबै छै एना कऽ तोड़ि कऽ एना कऽ सेटा तोड़ि लिअ बुझलह मसालो देबै एहिमे हाँ सब मर मसला पड़ै छै हे देखी हम देखा दै छी लेकिन एना एना के बना ली एना के देखी आ एहिमे एकरा हाँ कनि पानि में भाइफ लिह ई सब निकालि दिहे पानि दिहे कनि लोहिया में कह ध्यान दही की कहै छौ हम आइ तू बतै ओहि छी दिना तू रिन्ना रही हौर हारि कर रही सबके जीवक लाय ई उपजै छै बुझलियै छओ सए रुपये किलो भेटै छै बड़ी महगके तरकारी छै जे ककरो अङ्गनामे नहि महग तरकारी से हमरा अङ्गनामे आबै छै श्याम शामके बाप लाबै छै देखी एकरा इनहोर के हमरा सबके ने माय कोन ही छुए है एकरा कोई ने छुबै छ खेबे ने केना छौ कहियो पैसा खातिर तोहर बाप

ई सब फेंकी है ने ई गेड़ी छै ने ई एते दूरा से हाँ। फेंक दिए बीख नहीं छै बहुत बढ़िया तरकारी ताकत तरकारी छै ई जे एक महीना खा लेते कोनो इलाज नहीं करऽ पड़ते ओकरा देह में खून टप टप करते लाल भुबका दे दे जेतै। निरोग तरकारी कहलियो ना जे भापि कऽ मुट्ठी लए कऽ गाड़ि दिहे तेलमे भुजिया प्याज दिहे आ तब मर मसाला दए कऽ आ सुखले के जेना आलू भुजिया नहि करै छी तेना कथी तहूँ कभी हम चारि दिन खेबै सब दिन तू कभी श्याम कहैया बुढ़बा के कही माँ जे वएह किन नहि एतै देखी केहन तरकारी छै आ तहूँ ओकर दोष आबै छै कहै छलै दोष इएह तरकारी करो तब लाबलकै ओते महग कीन कऽ बुझली ने एहिमे आलूओ सब देबै नहि इएह टा करिए भए गेल हँ कथी करे छी तू है तरकारी आनि कऽ देली है आ राखल छै कुल्हा मिलायल छै एकरा किछो फुरबे नहि करै छै केना बन कहै छै गोबर पर छियै तऽ बीख आनि कऽ देलक बाप कहियो देखना तऽ कीन कऽ महगा देतियै तब ने खैतियै तऽ हमरा बुझितियै खेती में कहली ना गोबर पटा दी छी तब एते महक के तरकारी जान लिए एते महंगा ककरा आठ ना आवे छै गे देखी ना नीक से देखा ले चोखा हैं? कर जल्दी आ तब एकरा री नै लुर नै छु से हाँ ओते ने काटि कऽ फेंकी दूर हेतै बड़ महगा तरकारी छै एना कऽ तोड़ि तोड़ि कऽ कहना चो ने पहिने बना ले एना कऽ रे एना कऽ बना ने एना कऽ। एना कऽ बना वाह ओ वाह एगे तोरा के तोरा घर वाली के बरे एते सीखे तू सब काम हम छोड़ि दे हेला गेलिए दूध लाबे लए कनी माय गे दोष आबैए दूध आनि कऽ राखिए माये! हेला गेलिए तऽ सब पड़ल छौ धान छौ

आई तोहर दोष ये तो आइए बुझाए तो श्याम के बो के तू हमर बॉस हर माने थी आज एकरा के सिखा दे तब तो सिखाए अब हमर दिमाग चट के खा गए दिमाग हमर क्या क्या दिन ओकर दिमाग का चाट ली तू हम अंडर नहीं बनावे भाई हम नहीं कहे बने नहीं भात खा जी पेट ने भरे जो तरकारी खा जी पेट ने भरे ओकर कपाल के जिला कदिल चाटे जी सुन एकर बाप जाय छलो बाजार हां कोठना सड़ला बैगन सस्ता देते साँझ के उ लेना जाय छलो कोबी लेना छलो

तरकारी बना दे ताले अहाँ दुनू माय बेटा तोड़ दुनू हम जाइ छी मसाला पीसे बजर खसुआ दे हाँ। तोहर काका दिल लगुआ कल के तोहर पुत्र तो सौसे टोल से टॉप छ से कह। काका तय खातिर कहलको जे तू तोरा काका का जे जीत नहीं मिलो ना झगड़ा हो के हम लोग के पुतो नहीं कहन देबे त एकरा ए, जीत नहीं नहीं मिलते रो तोरो काका रो बड़ गुंडा बड़ तेज ओकर पुतौ जे एलै ने भसड़ाही एको टी- लुरि ने बेल लुरी तऽ हमरो आनि कऽ देलकै हन जे एकरो माथा चाट ठीक केलको ई हमरा अंगना पंचैती करऽ नहि जेतै ठीक केलको हम कियान गेलियै मरम घात एहन मरमा छै ऊ देखियै ओकरा हम की की कहै छी हम भाना केलको और एहने कर दे तो छोटको के ओहिने तब छै नहीं ओकरो एकटा पुतहु तहिने हमरो आनि कऽ कए देलकै जाकऽ पसन्द कए करते। देलकै तो तू कहे जी करबे न करबे तो कदिल छोड़ा दे छी दही ने ओकरा छोड़े दे देखा दै छी एहि लए करऽ ओहिना कऽ देखा देलियौ

एहन बढ़िया से खेलिए हम नहीं करे छे रे मन के तोर हाथी चाट के काट के खा जा हैं तब बाबू के तरहती में घा भए गेलो की नट बकलला घा भए छै जहने हुका तहने गटा जहने बो तहने से की से बाबू के देली तो तरहती हम दांत ने काट लेलको तरकारी से गेल रहो सब इहन के ऋण कर देलियो ये चाट चाट के खाओ जी ला के दुआ चाटे में आज खी- कहिए चाट के खेतो खीजा गेलो तो घा आज भए गेलो। कहिए चाटि के बाप के खेतो आइ कहबो खाइत के ए, बाप बागे त उठ के कतऽ जाइ छी भागल आब कतऽ जेबी तू? देखा दही ने हम तो हारि गेली ओकरा से आ तू जब तोरा करे तोर में लगल रही जा ए, बा। सिखा बोल अरे, क- सिखा अरे हमरा तामस होयन हम नहीं सिखो सो तोरा घर वाली हमर बोचे त तोरा खराब लागलो आ तू रे हमर बाबू को बोल दे ओकरा नहीं लागे दे दे खराब कितने माय बाजे लगलखिन कनी कनी बता देवेला त कते बाजे लगलखिन उ एफएम छी है ना बाई जो ओकर बात के टेंशन नहीं लिए उन्नी गप कहिए ना के नीक गप अभी तब खाली उतारे के सिखाल के केना ना करियो आ केना नहीं रहे छै सेहो नहीं सिखल के हम डर से कुछ ना कलियो बुढ़िया के आ कते बाजे लगले नहीं जाने सुनो छी जा तब- बुढ़िया जी ये लूर सीख लिया बढ़िया से नी गप कहिए बनवे ले सीखू ना कथी कहे ना करी नु अपन कहत रहे ओकरा ने कहला जे हमरा ने जे तुरिन दे मैं इतने बोले छले कि हमरा डरो लग जाइए उ सब दिन बाई जोकर बात का आइन ने राखू बाई से तो बाजे दियो कम से कम लुर जे सिखबे जे उ बाजे छे ओतनो बात बुझै छै कि ना तऽ सिखेबो करै छै तब ने कुछ नहि सिखबै छै कुछ नहि बतबै छै खाली बापे ना हो आ माये ना चीर हो के देखा देलक जे चीर के चीर के देखा देलक ना तो ओहने के बनो जहने के देखा देलक तहने के बनो काट काट के अब कोन कोन मसाला अरे

तखन से अहाँके तुनै छै अहाँके वेद पढ़ै छै भगवाना पूजा छियै कखनी पजरतै एतै की कहतै अलका चना जाइ छै सबेरे खा कऽ चलि आबै छै अपना सँ बजल खसल रहै छै बौका सएह कऽ जाइ छै अपने से करबू खसुआ सब नहि तऽ